Ai semua nyadi baka ke sekali tu ba lala ba tekat hidro batang ai ke tekat hidro batang ai tu ba lubok antu jangka aku mayuh kita nemu tang mayuh mega bedau kala datai kitu nyadi sebedau kitai meda area nyikin ok. View nya kin nyadi aku ka mai kita aaa meda utai digaga di atas hillock tu nyadi ke bendar iya malala sekali tu aaa datai kitu ketegal ka download aaa audio pinga tuai lalu upload video ti udah digaga aaa malam tadi nyadi line nentu manah iga hari nentu manah iga mu hari maioh pagi tu ok nyadi nyangka ku ka ujan Taja pun full line ditu tang nya tadi lah ka online chukup pedis amai. Nyadi aku arap ka kita ti rindu ka pinga tuai aro besabar okay nyadi aku naka ulih uhh upload ka kitai uhh video nyadi nganti aku ngaga uhh live baka ari nya uhh selalu meh tejanggal selalu meh putus putus nyadi aku enggau kita nya tadi uhh. Enda nyamai ninggai ah laban kekadang putus kekeda bisi sekali live kekeda empat lima kali ah putus ah nyadi kekadang bisi ga orang call aku laban ke sekeda kena nemu ha nya te ngachau mega okay nyadi aku meda enda sigi enda tentu ulih iga ngaga live nyadi aku nguji edit iya nyadi penanggul edit tu ah semina iya Empu audio aja tukar ngagai MP3 ari nya aku nentu nemu iga kedua aku empu memori dalam telefon tu bisi penanggul mimit laban mayuh meh video mayuh meh foto nyadi iya full ok nya kebuah nyadi diatu aku udah muai sebuah video audio ok nyadi sekeda nya tadi udah di delete ku sekali ketegal ka ngadu ka pengatuai lalu edit ngena filmora go filmora go kena ku edit dia ok nyadi aaa. Ketegal engka lama pengawa edit tu lagi tauka upload tauka download semua tu kitai bisi mi mi nama tu mi goreng mi goreng mi sedap ti gaga indai umang ahahaha iya tu datai kitai ketegal gila enggau cherita aku ria nya kebuah aka nitih aku kitu meda running man meda apa nya. Drama ok a kitai makai mi panduk inu umang amat kena kini hahaha mi tu ngena dapur ditu a bala enda angin ditu enda langan nyadi engkah ke ditu awak ke enda ama nya enda dipupur ribut ke kelalu balat kitai test dulu au lagi ku madah kita nya mai kena mi panduk inu umang bah atas ila hahaha. Hmm. Asal mi panu indai aku mah. Sabar belajar ari indai aku. Okey. Ah, ni dapur. Ni dapur dia. Dapur mi da bai. Okey. Hmm. Diatu kemai kita ngagai sepia tu ngagai view sepia tu nyadi sepia tu a dekat batang ai eh, empangan okey. Dan hidup batang ai nyadi nanti kita meda ha lut tu cukup tinggi eh, kebolan itu kuat okey. Jadi dia tu uh, kira pukul berapa? Pukul 10 ah. Lebih kurang pia lah au. Balat mat ribut ketegal nya tadi ari enda manah arap ke ari enda ujan agi lalangan chukup balat nganti merau maya tu enda merau menantu nyamai ga ti baka ke lalangan tang masuk karam jadi cerita ba batang ai tu suba mayuh mat orang udah karam ok jangka ku orang dulu bantu mayuh nemu. Nyadi suba suba jangka ku mayuh orang enda nyangka ribut ke mengketu tau ngasuh perau ke arap. Nyadi sida iya merau ba bala mayuh ke sekali mayuh maya orang orang sida iya nadai ketegal perau ke arap. Nyadi tu sekeda cerita lah aur de nya pen bisi bisi bisi nyadi diatu dinga ku nyu jarang engka orang nyu nemu de laban enti ribut kuat balat mengketu lalangan bisi sigi aur nama nya aur pejimat. Orang nyadi orang ke ulu-ulu king nya enda bisi buat sida sigi nama nya selalu nengah tu sida iya nemu mungkin ni chara atur perau sida nemu ni peninggi perau pengelayu sida nemu jalai sida nemu meh megang nyadi orang ke enda nemu nya ke ngasuh te nya tadi nama nya baba di nyawa baka ke udah didinga kitai kala batu ok nyadi tu meh endor aku agi ngintik agi kelia selalu endar aku ngintik sebela tu ngintik nyelam. Enti nginti rindu amat munyi ke pedah pengelama tu nginti ditu ikan talapia suba dilepaska seiku menteri kitai da Sarawak ditu da lepaska ikan ikan nama nya ikan talapia maya iya ngelepas iya sebulan dua bulan chukup mayuh ikan ditu ok tang diatu mayuh enda nadai lah enti bisi pan inya kurus bisi lagi ikan bukai baka ikan tengadah ikan baung ikan sungai ke bukai bisi mega ditu. Ok kelimpah ari kitai Uh, nama nya uh, nginti kita mega ulih nyelam. Nyelam detok cukup nyamai. Nama kebuah nganti siang hari uh, mata panas ngangat ke tasik tu, tasik tu tarik uh, ngasuh ai detok angat. Jadi nganti kita nyelam malam, malam ai yang tarik sigi agi angat. Nanti kita nyelam sampai ke pagi pan agi angat. Okey, nan mu nyelam. Nganti kita nyelam ba sungai, nyelai mimin. Ba sungai, Enda segi chelap agi ba sungai enda segi chelap laban lindu wang kayu mama magang nyadi ditu sampai pagi nyelam enda chelap ok nyadi kami suba nganti kami nyelam ba soh-soh mai perahu laban di atas perahu nya chelap agi da pupu keribut dalam nyin angan. Nganti kami nyau lelak apan pagi kira pukul empat pukul lima ika tinduk kami tinduk di dalam ai pansut hidung aja tenggelam ke tubuh laban di dalam ai nya angat lebih kurang rupa suhu ya lah oh nyi nyilu nyilu kuku ngiku tai ok ok tu meh lokasi tekat Ai draw batang ai okey nyadi tu ukai ba turbin iya nya kuasa nya ukai nyadi tu uh, sepiak uh, adap menua kami kita au okey nyadi tu meh uh, iya pu view okey terima kasih dengan kita ti udah uh, share udah like udah komen okey dengan kita ti nak kala uh, ngagai endur uh, batang ai balu bantu Ari aram kitai ngagai lubang tu udah nya ari sebedau datai lubang tu masuk kiba, masuk kiba udah nya niki kin bisi pangkalan orang din aaa ulih kitai meda aaa takat hidro batang ai baka tu okey. Aaa bisi kedai din bisi perau din okey nyadi enti kitai kin ada salah okey laban din pan. Bisi orang nyual ikan, nyual ikan sangkar ikan chukup mayuh okey. Nyadi sekilo sida iya nyual dua belas ringgit iko besai aku ninga empat belas ringgit iko besai ikan ke besai lebih kurang satu kilo ke nya empat belas ringgit sida nyual nganti ke memit agi lima puluh enam puluh enam ratus lima ratus enam ratus mungkin nya aku ninga sida nyual lebih kurang dua belas ringgit sekilo okey nyadi nya aja ari aku Malar Lalah. Kitai ngagai Tengah Hidro Watak ai. Okey terima kasih.